Awle thlirtute, tuna ka awmna hi piler khaw dai hnuai, thlan mual hnuai a ni a tihian vawinia hian piler khaw mipui tana tangkai em em mai an nunna hnar te pawh tiang tui thianghlim an pek chhuahna hmun solar pump ka zuk tlawh dawn a. Hmasain helaia sign board intar hi en phawt ang. JJM Mission hnuaia eh Piler Solar Pump helam kawng hi ani maw helamah hian zu hrei angin a bir thlang ngat ngat a min sawm panga vel tlan thlak a ngai ang. Two wheeler chuan chutah chuan solar pump kha a awm a ni chuan helam hi khawlai lung lam panna a nia chuan helam hi helam chho hi piler khaw luh chhohna kha a ni chuan helam hi-- Solar pump kha ania tih hian bike in tlan thla dawn a thlirtu ten min lo thlir chhun zawm zel dawn nia awle tih hian kan han tlan thla vang vang a bike in minute sawm panga vel kan tlan thlak hnu in. Pillar solar pump a hmun hma chu kan han thleng thla ta a hei kan hmuh ang hian solar plate te lo tlar tuar mai a helai hian-- khawtlang tana pawimawh lutuk mai tui pump chhuahna hmun lo awm tuar mai a ni solar plate te tihian thingtlang khaw tinah zzm hnuai atang hianin mipui mamawh nit ina tel lo a kan awm theih loh tui tui thianghlim pump chhuahna khawl hi-- Ahh hmalak chhoh mek zel a ni. Piler khua pawh hian tunah hian tui pump solar pump tha tak mai an nei chho ta a. Khawtlang mipui te pawh tunah chuan tui thianghlim intur niang hnar zawkin an nei chho ta mek a. hei a hmun hma hi an i han chheh vel pawh hi a tha khawp mai a location hian a zir a ni ihh solar plate hemi hian power eng emaw zat kha a siam chhuak dawn a khami a siam chhuah theihna tur atan khanin nikang lum lei tha-- Pawimawh em em mai a ni. A hmunhma hi a fuh khawp mai. Chuan hei tanky tanky chi hrang hrang lo awm thluah mai a. Eng nge tangkaina leh eng nge hnathawh. A pawimawhna tih teng te pawh kha ih kan han sawi zel dawn a thlir tu te min lo thlir zel ula hei keini chuan eng nge heng tanky te hi a tangkaina a pawimawhna tih kha eh sawi pawh kan sawi fiah thiam kher lo ang a helai ah hian khusiam te a lo awm a a ni hi. Nia lo leng tha helaiin hun hma solar pump teng te hi a pui em mai a han cover kha chak awm a chuan tihian vawiini chu remchang ka rawn zawng a nih hi aw hei pu siamte an min lo dawng sawng a lawmawm khawp mai pu siamte tunah hianin. Hei Piler Watson committee ah hian eng nge ni? I nihna aw. Eh. I dinhmun. Aw kei hi tunah hian Watson committee ah hian assistant secretary in ka awm a. Umm. Tichuan hei nia a committee atang hian tui pump tur hian ih committee in ih ruahman nan han siam a tih hian tui hi kan han pump ania. Aw. A nih leh hemi Pillar solar pump hi maw? Engtik kum a tan nge a nih? Nia, hetlai a tan solar pump a hi kan thawh tan kum mai hi kum sang hnih sawm hnih pakhat atang khan ruahmanna central scheme in sorkarah aw zzm hnuaiah khan ruahmanna rawn siam in bulah an rawn chan phei a ni. Sang hnih sawm hnih pakhat atang khan. He sang hnih sawm hnih pakhat maw? A ni le tunah hian. Hemi hrang tur zo constituency huam chhungah hian eh khaw eng zat velah nge hma lak a ni aw min hrilh thei em. Hrang tur zo bial chhungah hian. Pu Muanpuia bial chhung. Aw Pu Muanpuia bial chhungah hian tunah hian khaw sarih khaw riat vel niin ka hria a tuna zzm hnuaia solar pump tuna kan neih mek ang nei ve khua a ni a ho a hi. a nih chu. Tunah hian Piler ah hi chuan tui hi mipuiah sem chhuah theihin a awm tawh tihna a ni maw? Aw awm tawh e hei hi. Chu chu engtik atangin nge? Kumin sang hnih sawmhnih leh pali, April, tha atang khan he solar pump hi khua ah tui kan pump thleng thei a, a lo mawng khawp mai a kan lo beisei. Nih ve reng chi nih tikah nge niang tia kan lo kil ve reng kha kumin a bir tha khan ih kan pam chhuak thei a ni. Umm, a nih chu a. Khawtlang mipui tan pawn a lawmawm dawn hle mai a, sorkar hma lakna chu maw? Aw, lawmawm tak a ni hei hi. Ih, aah, an sawi ta deuh ila. Ih, tun hma hemi tun solar kan neih hma, pump kan neih hma. Tih te kha chuan kan khawtlang ah tui kan harsa em em a, gravity hian kan la thei lo va, gravity in tui lak tur kan nei lo, van ruah tui ih tanky ah kan khawl a tiang khan tha lah ih kan sem leh thin a, tui kan hniang hnar lo em em mai a, ih engtikah nge tui kan hniang hnar ve thei ang kan lo tih thin a kha, tunah chuan a takin JJM hnuaiah solar pump hmangin tunah chuan tui Nianghnar takin kan nei ve tawh ni te pawn kan inhria a, kan lawm khawp mai a, a sorkar, a department, a central lam thleng pawn lawm thu kha kan sawi mawlh mawlh a ni. Ni a lawm awm tak tak a ni tih kha kan sawi belh duh a nih chu. E a lawm awm e. Tihian heng tanky te hi enge tangkaina tih te ang te pawh hi min han hrilhfiah lo lo la maw le? Hriat a chak awm a lo maw le? Hemi hi hei tengki sei pet pu hetlai hemi hi a hming hi sedimentation kan tia chu chu kimi kawrh te tui kan lak tha chhiar kim atangin maw chhiar kim kawrh te chhiar kim kawrh atanga gravity tui kan lak tha. I lo awm hmasa ber na, tui luh hmasa ber na kha a ni ta. Tah hian tui chak tak a rawn lut tha kha i sedimentation ah hian hahdam takin a rawn chhun hmasak phawt a ngai a. Sedimentation chhungah hian i eng nge a ni, in hrang hrang hi chi rukin a awm leh a chhungah hian. Chu chu a hmasa berah hian a rawn tui rawn nek vak kha in hmasa ber khan, in hmasa ber hian a rawn dawl phawt a, chuan a dawt leh mi hian a lo dawl muang leh a, engtin an bawlhhlawh tuina a rawn ken thin a kha, i tah hian bawlhhlawh kha hmasa berah hian a tang phawt a ni, khu kan hmuh ang khuan i hei ti hian i pindan hrang hrang hi a awm ta, a pindan hmasa berah tui chak tak a rawn kal kha. I bawlhhlawh awm ho kha a lo dawl phawt e ti khan a luang phei zel a, luang phei zel a. Chuan sawtah sawn pipe in lak chhuah leh a ni ta, hemi tui bawkah kha. Chuta tang chuan khumui khu kan hmuh ang khuan filter, filter ah khuan a in chhung thla leh a. Tanki pawimawh hmasa ber a ni tihna a nih chu Aw, tanki pawimawh hmasa ber a ni hei hi. Tui a lut tha em tuna? Aw, lut tha e. December thla ania. Aw, December I thla chawhnu lam thla tawp a ni tawh a. A tui chu la tha. I kan kham khawp chu la lut gravity atang hian. E tui pawh a tha a ni. Hei a hling lung mai. Chuan hemi hi sedimentation tengti kha a nia. Chuan hemi hemi hemi hi hemi tengti hi. Aw heta tang hian filter tengti maw? Sedimentation atang hian hei tah hian. A over a kha fim taka khit atanga tui rawn lut thla ih hetlaia bawlhhlawh rawn thleng teuh a kha tlaiah hian alo in stock ta a mawngah te alo tlat a chumi atanga over leh a chu hei hemi ah hian pipe leh an chhuk thla atan filter kan siam leh a chuan filter ah hian hetlaia bawlhhlawh la lut thla thei ho a kha alo in filter leh phawt a chuta tang chuan a tanky filter tanky ah a lut thla leh a chuan filter tanky atang hian. Filter tanki hi a chhung awm awm ah hian filter na tur hian balu te rawra te eh mei hawl te ka tih ang chi kha mawngah hian dah leh vek a ni ta. Chu chu chu mi chu ngawi teh i en ti kar danah dah tur nge nia i a hlim chhuan in dah nge nia a thla hnih thla thum danah nge dah tur nge ni khalai kha aw nia hei hi. I an siam tan tir atanga dah a nia i khami tuna a filter na kha. Chu chu ti hian i tui entir nan khi mi chhiar kim kawr atanga i tui rawn nu te maw tui fim tha lo fur lai ang te leh khatiang chi awm reng reng khan helai ah hi chuan fim takin i filter hian a lo filter a tichuan hetah hian hei kan hmuh ang khuan Khutlaia a filter pipe ah hian a filter sa a kha fîm takin tah hian a in filter ta a, aw sam tanky khumi tanky ah khuan a lut tha leh ta a, a inbun tha leh ta a, khumi ah khuan tikhuan fîm takin a kal leh ta a, thianghlim takin i tui kha kan filter a ni. A thianghlim tawk ang tih kha a ni e, enge nih a rintlak meuh ang maw? Aw a.

A hnar atang khanin tui kha rawn lut thla ta, bawlhhlawh chi tin reng mai eng emaw kha rawn luang lut dawn tih kha chiang reng mai a ni. Hemi tanki sedip mentation tanki ah hian maw chuan helai a filter tanki hianin a bawlhhlawh a tenawm a tui tang lo zawng zawng kha a lo filter a lo ti thiang hlim vek a, chuan mipuiah sem theihin intlak in khutah.

Tih lai teng te pawh kha thlir tu te pawn ih kan hrek kher lo vang a ti hian umm ah a pawimawhna kha kan han sawi chhuak leh dawn a ni thlir tu ten ngun takin min lo thlir zui zel lo min lo ngaihthlak sak zel ula. tih kha kan han sawi a ni e hei e khei tanki zawla umm lut chhova e khei a hei sam tanki umm aw hei hi hei hi tlai pipe awm hi aw hei hi tui chu lut lo line umm chhir kip kawr atanga rawn kal ve tho kha a nia aw tui chu hei hi direct a a luh ve theihna tho kha a ni ta umm chuan tah hian khi mi kawr te tui a fim that a. Heta filter kher ngai lo a awm chang khan tah hian direct in tui hi tah hian kan dah lut ve leh thei ta. Aw a chhan chu khawl in hna a thawh ngai miah lo vin solar pump te hei a pump a pump house nge a pump room zawng zawng ten hna a thawh ngai lo va ah simple tak a ti mai ang tilo awlsam zawk a filter ngai lo a lo lut thei tur ang khan. Mahse hei pu siamte tunah hian a lut lo a ti raw? Aw, lut lo ve, filter ah han kan dah tlat avangin tunah rih chuan filter ah khian kan kaltir rih ta. Chuan hetah hian a lut ve thei tho thu kha a ni mai a, chuan filter kha hetah hian a rawn lut a, tanki chhungah khuan kan filter thianghlim tha tha kha tah hian a lut ta. Chuan hetah hian tihian hemi a khah khan

Chaw kan hmuh a chung zawk hi heta kal zawk leh hi khua a tui luh chhohna kha a ni ta. Chuan hei hi ih hetaia ih steering valve hi pahnih kan hmuh hi hei hi a khawi nge tunah khan aw hei pump uan leh chu nia hei hi uan ania hei hi chu nia hei hi a lo chhiat palh pawh a hei hi a thlakna a ni ta hei a lo chhiat palh pawh a spare a ni ta. Hei hi tunah hian pump uan hian kan pump mek a ni. Aw hemi hemi zawk hi tunah hian. Hemi zawk hi hei a lawr zawk hi. Aw aw. Hemi hi kan pump mek a ni chuan hei hi hei hetah hian ti hian ih solar pump ih hemi ih a current ih ni ni zung chak lama current a in khawl rawn lut thla kha hetah hian a khawl tih nung tu turin hemi wire hi a lut thla ve leh ta chuan heta tang hian ih tikhan khua ah ih Aw mipui te tana supply theihin a in pe chhuak chho zur zur mai a ni, chho zawngin maw? umm a mak hle mai a tiraw ah hemi current power hnathawh hi Mizo pa thluak hi chuanin a sawi fiah thiam chiah lo anga mahse eng nge ni khalai kha ih helai khawl atanga khi tah tlang sang tak maiah maw pillar tlangah tui. an in khawh chhuak chho thei lai kha enge nih a chhan niang sawi fiah a har viau lo maw engineer. Keini lam hriat ve theih chin hi tam lo khawp mai a, kan tih theih chin ah hi chuan hetlai an khual rawn fit sa lo control a lo tih ve mai hi kan thiam dan a ni mai a. a chhunga a khawl chakna tha hrui rawn chhuah dan leh khatlai a chhung hrang hrang kha chu kan thiam na ina pe vek bik lo a. A tech a technical viau mai atero kha kha chu sawi thiam pawh a harh ang mahse tunah hian hemi tanky kan kan rah a chhuat hnuaiah khuan khawl lian tak tak tangkai tak tak kha a inbun a inbun ruau mai ni maw umm hei hi. kan sawi ber lawk ang a, hemi khawl pahnih hemi a pumtu tak tak khawl hi ih a rit em em mai a, a sei em em mai a, a chak em em mai a, pakhat ringawt pawh hi quintal khat leh kg sawmhnih vel daih a ni. A nih chu a. Ih hei hi a fit pawh a hau tak a. A len zawng kha. Aw a a sei zawng zawk a ni, a len zawng hi chu a lian lo a, ih hetia ahh tuna kan hmuh ang hemi. Tia aia lian deuh hi ni mai a khawl a hi chu i chutih rual chuan khawl tha tak a ni he he thil hi i khawl chak tha tak a ni hei hi hmun dangah pawh mi mal ang te i private tui nei tha kan tih ram nei tha ngah te chuan an hmang bawk a i an mahni i hralh tur atan te pawh he khawl hi an hmang tangkai thin em em a khu serchhip lamah te pawh a nia. Hmun hrang hrangah te pawh he thil hi ih a tha em em a ni. Solar chakna hmang ni si khan. Aw aw aw a nih chu. E khei a khawl hnathawh chhung lamah pawh chu a thum vut vut thei lo maw le. Aw a hei hi chu khawl chak tak a ni. Tichuan hei hi hei hetai a sawmi box saw eng nge kan lo ti mai thei a, hei hi NRV kan tia, hei hi non returning valve a nia. Hetia tui I Kholina a rawn hip a, khi ta chho thei tura a hip a hi. Hetah hian a chhungah chuan i daltu dangtu hi a awm a. Chumi dangtu chu tui hian a nawk tlang a. Chuan khi mi khawthlen hmaah khian pahnih hetiang bawk hi kan dah leh bawk a. Chu chu khami a chhung a kau thei ah khan khian a nawk chho tlang ta. Chu chu i tui rawn let leh tur venna kha. Hei hi NRV kan tih hi ni ta. Hei hi a pawimawh em em mai a. Ih vawikhatah ih tui thleng tho mai thei tur atan khan hei hi pawimawh em em mai a ni. Ih NRV non returning valve kan tih tui let tur venna a kha nia. Chuan hemi tuna kan solar pump atanga kan khuapi ler khaw inkar hi ih a thui em em mai a. Kilometer engzat vel nge nia? Ih a hei hi Kilometer zawng hian Kilometer nga tling ang em? Tling lo ang. Li vel thum atanga li vel chu ni lo ang maw? Kilometer thum atanga li bawr vel a nia. A chiah hi chu hriat a har. Ih, a meter a maw a feet a maw ang thap a han measuring a teh a ni lem lo a. Ih, amaherawh chu thui tak a ni. Hetiang anga thui tak mai ih a pump thleng chho thei e hi. A khaw leh hi chak tha hle tih kha. Ni a chiang reng mai tlai hian. Tikhan hemi Assam Tanki a pawimawh dan te eng a nia control dan te hemi a spare part leh eng a ni hang lai bawr vel te kha a tangkaina te kha kan han ngaithla zo va ti hian khi laiah khian ih control room a awm a khi mi khi a pawimawh em em mai a ni a key part kan tih ang chu. Khami kha nia tian kan lut chho leng a, e a awm zia tangkaina te e kan han in hrilh hre leh dawn a ni. Aw hei hi control room kha ani a, heng lai solar pump e khawl ina tuia pump chhuah chhoh theihna tur atana room pawimawh ber te zing a mi a pawimawh ber kan tih ang chu pawimawh ber chi awm chiah lo na chungin a pawimawh em mai a hemi room hi ti hian pu siamtea eh watson lama ah tawn hriat ngah em em tawh maiin eh min han hrilh hriang a chuan pu siamte enge ni hemi a control room hemi. Hemi lai tak hi enge ni a hming le aw. Aw hei hi i khitlai solar atanga i nizung chakna i power a rawn luh khawm na ber a ni hei hi. Hetang khian a rawn lut thla phawt a, chuan heta tang hian heta heta rawn lut a hi heta tang hian khutlai a la chin a sam tanky chhunga a khawl a kha. Hi kan control dawn a ni, kan control thei a ni. Aw, Dai hian tak ang hian chu chu khi kan hmuang hian khi kai phei zeuh zeuh te ang chi te pawh khi sim card dah theihna phone anga hman theihna tur atan an rawn ruahman a nia. Heng te pawh khi thil changkang lutuk a nia an call, he call an rawn dah hi I khawl changkang tak a ni. I a zawng zawng phei chuan kan la khawih thiam lo a. Chuan tunah hian automatic in tunah hian kan pump mek a. I ti hian a in pump mek a tui hi khua ah a in pump thleng zung zung a. Chuan hetlai hi i kan sawi lawk ang a, hei hetlai hi A awn na pui ber a nia. Hetlai pathum hi hei hi tuna hian kan awn mek a chho zawng in chuan hei hi automatics a ih dah leh automatics lo a dah ih na kha ani ta hei hi tuna hian kan awn mek a khuaa tanga zuk kal kher ngai lo in aw hei hi khuaa tanga kal kher ngai lo a aw a in off thei a mahse a awn erawh hi chu zu awn a ngai a ih chutlai tak erawh chu problem kan nei ve ani. I chu chu i kan mithiam zawk te hian i an la rawn ti thei turah pawh kan beisei a. Aw hma bak. Aw hma bak ka tan chuan hei hi i a phone ang deuh a i a screen a nia hei hi khi kan hmuh ang khian hei hetlai hi a control na ber a ni ta. Keinina kan lo tih ve theih i a tui dinhmun Chu chu tlem a zawng kan sawi ang a. Aw, ka lawk ka na. Khami kha set sual a hlauh awm em? Aw, hei hi i duang a lo khawih ve theih a ni lo a. A thiam bik deuh in. Aw, hei hi tih khaw loh theih vek puak thei i bawm ang a hlauh awm. A den tlat. A nih avang hian hei hi E, duhduh a khawih theih loh hei kan hmuh ang hian kan hmu chiang em ka hre lo a, khi frequency khi chung berah a awm a, a hnuaiah hertz a awm a, hei a base a awm leh a, chung chu hei A hi lo awm bawk a, chili hi hetlaiah hian khawih tur kha kan nei ta a, hei a setna i ni zung khi mi ni atanga solar a plate a rawn en a, niin a rawn en a, power a rawn luh a, Khuar a rawn luh zat hriatna ho det leh hu mi tuna sam tanki chhunga khawl a pamtu ber khawl zu at judge-na kha a ni. Chu chu hei hetaia frequency kan tih berah chunga mi khi, khimi khi hei kan hmet thleng a, hei hemia a chung berah khian tunah khian forty ah, forty ah kan dah tunah hian, forty ah hian tunah hian ih khua a ih kan pam chhuahna hi hei hi. Sawmnga ah a fool hi sawmnga nia, i a parcel a hi. Chu chu sawmnga ah sawmli ah hian duh a tlem huau huau a ni tunah khian tui hi chuan a hnuai leh a, H kan tih te B kan H kan ti hi ama povar chakna khi mi. Solar power chakna khi ni fifty hi hei hi HH-fifty tunah awm hi a san dan ber a ni, a san na ber a ni. Hei fifty hi ni rawn duai deuh se lam chuan forty eight ah forty seven ah hniam taka rawn awm chuan a pump thei lo nghal a, chuan amaherawh chu forty eight aṭang erawh chuan a pump thung a ni. Forty eight, forty nine, fifty ah hian. Hi a pump thleng thung a. Chuan a hnuai leh a a bass kan tih hi, a hnuai leh a a bass kan tih hi tunah hian eighty four a nia. Hei hi ih a power, a power hrim hrim an ni zung chakna ve tho pakhat. Hei hi a percentage a rawn lanna a ni ta. Hei hi a dang, hei hi ih tunah hian eighty four ah a awm ta. Hemi eighty four a awm hi ih eighty chinah hian eighty. Sawmriat chinah hian ih a pump thleng a ni. Umm. Tuna. Khaw chhungah maw? Aw, khaw chhungah. Sawmriat palia tunah a awm a. Umm. Sawmriat palia, sawmriat palia bafah a awm a. Sawmriat pali hi sawmsarih panga te sawmsarih ah te awm se a pump thei lo. Umm. Chu chu hemi hi a chian em em a ni ta. Riat li kha pel thei ang em? Pel thei e. Engemaw changin chuan sawmkua leh pahnih ah te rawn thleng chho thei a. Ni khi a sat that chuan. Aw, ni sat that dan a zir in maw? Aw, ni sat that dan a zir in. Chulai chu hetlai hi a pawimawh em em tho. Chuan a hnuai berah hian, a hnuai berah hian e a awm a, chu chu e a chu ih a hemi a khawl ho, hemi pathum difference a lakna ania, chulai pawh chu a pawimawh em em tho. Chumi hma ah chuan a hemi hei hetlai kil ah hian auto tuna kan pump mek na hi signal hi awm bawk ta chuan khimi khi auto ah kan dah a ni tih chian na kha nia chuan chumi lo ah chuan hei hetlai kan hmu ang a hen tih hi a awm a hen hi i auto a kan dah dawn lo a hen a kan dah dawn chuan hei kan hmet mai a chuan hen a kan dah chuan hetlai a frequency kan tih zawng zawng Hats kan tih te hi hetai tawn hian kan adjust thei a ni. Kan ti hniam thei a, kan ti sang thei a. Chu chu a thatna ehem a dah hi a thatna em em chu ih ni khi ih chhum ten lo hliah se la ih lo ih ni khi lo dul deuh se. Hemi khawl hi khutlaia a khawl hemi khawl leh siam tengki chhunga khawl khu Hi a su vak vak thin a ni. Chumi su vak vak ve na chuan hen a kan dah chuan hemi frequency te, hertz te hi kan minus a, kan ti hniam a, khami su tura kha pakhat mah su lo in ih hemi forty a awm te hi thirty five ah te kan dah that a. Chuan khatiang kan tih chuan a call kha su vak vak lo in ih call kha hahdam deuh in chuan ni a rawn sap leh hunah a rawn sa tial tial a, ni rawn en that leh a kan up leh a. Tikhan a veng theihna ni ber hem chu i a control a veng theihna ni ta. Thil pawimawh lutuk a ni he mi pahnih hi. I chu chu tunah hian i a a frequency heads te hi keimahni ah chuan adjust lai lovin auto ah felfai takin kan dah a. Tihian tlai ah ni a rawn duai deuh. Tunlai ang ah hi chuan. Zing dar sawm atanga chawlh dan hnih inkar dar kar li bawr vela hi ni khat a kan pam dan tlangpui a nia. Chutah chuan dar hnih pelh tawh ah hi chuan ni rawn duai tawh a, ni sat that tawh loh avangin tui kha a inpam thleng tawh lo a, tah chiah chuan amah hian a lo in off ve mai a, automatic a kan dah hian chuan tikhana tluk ah ti hian kan zu awn leh a. Tikhan ni rawn chhuah that chuan a inpam thleng chho leh a. Tichuan hnial ni khatah hian eh tih hian darkar li bawr vel tha taka kan pam chuan litre sing thum leh sanga atanga sing li vel hi tui hi kan pam eh thleng thei a ni khua ah hian eh chutlai chu a pawimawh khawp mai a hlu khawp mai. I tunah chuan tui kan hniam hna ro ber tawh. Umm. E kha a ding var thlak khawp mai. A nihna takah chuan motor lian steering ang deuh a nih chu a, a a khalhna an tihna ang, tihna ang tluk deuh a nih chu. Heng tui pump zawng zawng mai, a hnathawh zawng zawng. E enge ni, umm, a a chahbi, aw a chahbi kan tih ang chu. A control na pui ber.

Tih tih sual palh ti loh tur tih avanga ih hemi puak darh vek te pawh hi awm tawh a ni. Chu ang chi te pawh chu thleng tawh a, chuvang chuan duh duh a ris a, lo zu khawih ve maw, lo zu hawn ve maw khatiang kha a rem lo a ni hetlai hi tih kha ih kan sawi belh bu ni chu. Tlaiah chuan. Power, current, thil ngang khan a ni e, a puak ang tih kha hlauhawm viau a ni. Mahni beng var varah a on off ve mai mai chi.

Engemaw emergency tul thut pawh lo awm thei a, a hmunhma vel hi chu power a awm tho a tiraw? Aw a awm vek e. Engti eng phulh kha chu hre khawp mai. A khaw lakah awm chuan a eng up dawn a ni. Ti hian thir thir hling neiin ti an hung chhuah vek a ni a. Solar hmunhma te hi a him zawkna tur atan hian hung chhuah kual vek kha a ni. Hian hung chhuak vek mai a ni. Aw tihian Vansanga ni sizung chakna kha solar plate hian eh a lo la chhawng a tihian. Tuna kan hmuh mek hi solar plate a nia, tlar tuar mai a. Pawimawh em em mai a ni, hei hi ahh ruah tui van atanga lo tla tuizema kan khawl ang deuh hianin khitah van sang atangin ni zung chakna lo kal thla a. Chumi chu ni zung chakna power siam chhuak thei tur lo khawl tu kha a ni ber mai a, a pawimawh em em mai a ni. Hemi tel lo hian khung tui pump tui pump khawl te a tanky te a thil engkim mai hi ah a run theih lo a ni. Maw! Kan hrethiam awm e. A chiang em pusiam te? Aw siang chiang khawp mai. Chuan solar plate hi pillar a tui pump hemi khitah khaw chhungah tlang sang tak mai a. A thlen chhoh theihna tur atan khan eng zat bawr vel nge helai hianin solar plate hi an dah aw. Nia hei solar plate hi tuna kan hmuh ang hian. stage hran hranah ih a hlawmin ih fit a ni a stage khatah hian ih a thenah hi chuan sawm panga te hei kan hmuh ang hian a awm a ih a thenah hi chuan sawm pali te pawh a awm a a vai hian a plate khumi ih a hlawm lo khuan a plate te tak te te hi plate za leh sawmnga-- ih tuna kan hmuh ang hi ni ta a ih tuna kan neih mek hi zasom nga a nih chu eh tule population chhutin a tawk hrih viau em tunah hian nia hei hi ni sat that a ih tuite a in pump that theih hi chuan a tui chhuak chho hrim hrim khaw chhunga chhuak chhoh ah hi chuan ih-- a tam a tawk viau mai a ih a tha tawk viau mai ni khat ah hian ti hian khua that a a in pump chhuah theih chuan liter sing thum sang nga atanga sing li borewell maw vel kha aw a in pump thleng daih theih a he solar plate hmang hian eh hnathawk ropui hle mai te rawh aw eh a ni leh tak tak a ni aw ih min chhan theih chuan. Hemi a solar hemi a power a siam chhuah theih zawng hi uat eng zat vel nge niang? I kha i hria em aw a hriat a har deuh mai thei a. Aw a uat zat a hi a chi hi chu kan sawi thei lo. Mahra chu a power hi chu a chak. Ani zung chak dan a zir te pawh kha a ni ve ngam aw. Ani a hmuh that dan a zir hi a dang lam reng a, a su reng a. I a power chak. tak chu ni tih kha a hriat khawp mai. Min man ta se la mihring hi kan let tawp thei dawn tih na a ni maw? Ani khaw hre lovin a patling pawh tuar chhel deuh pawh kan tlu tawp dawn a chak viau tihna kha a ni. A nih leh Pu Siamtelawk. Hei solar plate hi ti hian a inzar tuar mai sia fur khua te lo nia ngam aw. A chinai sawi tak ang khan trek te pawh kha khawpui te pawh lo ri bung bung ang a, ri dur dur ang a. Trek te pawh a kham phei zawng ten a lo. Hei ang a chheh velah te ang te pawh hian a lo de zawr zawr dawn ta a ni. Khatah khan trek ah hian a him ang em? Track den te hi hauh awm em? Ih him tura ngaih chuan e khu kan hmuh ang khaw khutlaia track danna ban ih thir ban ding khu a ler a kak fir fir te a khu khu khu hemi a solar plate bik vengtu tur atana ih an dah a nia chuan khumi lam a control room lam ih khawl lam track ina a den chhiat lohna tan khuan Khumia control room sirah khuan i tek danna kha lei chhungah khuan i phum a ni bawk a. Chung ho chuan hei nia kan fit atang kan fit zawh atang a, kan hman atang a, i kumin bik tek tla te, ruahsur leh eng emaw thilah pawh khan a veng ni chuan a hriat. E anih chu. Aw a a tha khawp mai. E mithiam te hian an achang hian lo hre zel anih hi tiraw? Aw. Mithiam zawk ten. Aw. E beng var thla khawp mai hei vawini ah piler solar pump kan han tlawh a tikhan nia hei a hmun hma chu kan thlir ang hi a ni a tikha ni leh a hnar lamah khanin eng nge ni a gravity a tui. hip thlak na lai a in tek te a lut tha em tih te kan han check anga kan han thlir leh zuai dawn em. Aa aw aa a theih chuan han en chu tha khawp mai a kawrh tui awm zat te hei December a lo ni tawh a eng ang chiah nge tui te hi kan la neih eng ang nge hip luh tih te maw e. Liam chho leh hram ila thlirtu ten eh chhiar kim hnar pawh kha in la hmu lo mai thei a ni khawvel awm tir atang hian maw pawimawh dawn a nia khami tui hnar tui hna tel lo kha chuanin heng sum leh pai a cheng vei bel chhe tel maw khang zawng zawng khan awmzia kha nei dawn lo a ni tui hna ber. Lak lai kha la hnar kha pawimawh a nih leh chho dawn ang aw. Aw tihian tui lak hnar a gravity chhiar kim hnar lam kan pan mek va fit tha zek zawk bawk a kan thleng chho vat tur a ngai ang. umm umm tuna kan hmuh kawr hi chhiar kin kawr a ni a hemi kawr hi tui hna a tha em em mai a thal vae ek char ah pawh kang lo tura ngaih a ni. Hemi kawr hi a ni solar pump tui pump chhuah atana eh a gravity a sap tawng takin maw khami an lak chhuahna kha a ni. aw tihian solar pump pilar tui lakna hnar a gravity siarkim kawr chu kan han thleng chho ta a kan hmuh ang hian hei tui hna-- lo that hmel khawp mai hei a tling tha a ni lo a ni pusiam te a tui hna pawh kha a tha hle mai a tunah hian december ni sawmhnih leh pakua mi sawmthum bawr vel a nia hei tui hna hi a la rin tlak hle a la tha hle a ni.

Tunah pawh la tha riau mai a hei. Aw, chuan a nih leh ti hian furah tui a lo lian dawn tih kha a chiang reng mai a, vau kam te a rawn hlut thlang a. Hemi a intek chhakah hian tui danna Heng te hi committee in in siam em in ruah hman em ah a pawimawh khawp mai chu chu ni a hman nia khi lai vi silam in eh a bol lo zual le a tui na ti tam tu tan ruah hman nan rawn siam a khi lung an rem chuk mai a um nia eng nge ni a tangkai Dawn em aw en chhin ang thlir chhin ang um e hei tui lian zangkho dalna tur danna tur kha lung an rem a. Khi ta hei Chhiarkim hi Rinai hian a khawk rawk khawp mai a, ih furah chuan tui tikhanin a rawn luang thla chak dawn tih kha a chiang reng mai a ni. Rawn luang thla but but anga tikhan ih a khawk rawk ropui sia tui kha a khauh a chak dawn hle a ni. Tui zang khauh lo mek sudai tur khan helai hianin. lungrem an lo siam a eh a tangkai khawp ang hei umm chuan he lamah hian kawr te a awm bawk a helam kawr te ah helai a rawn tlak thlak na chhiar kin a rawn fin na lai hian hei helai hian in a lung an lo rem bawk a he committee hma lak na a tha hle mai. Te hi chuan furah pawh dam dapin ti hian khulai intekah khuan tui a lut thla thei dawn a, tui nu but but su ah so but but mai te ah hnawl nen hnawk pik tin reng mai kha khilai returning oil an lo siam khianin nasa takin.

aw tihian solar pump atang khanin kan han hawng chhuak chho va khaw chhungah kan han thleng kan han haw chho a tihian i ler tlangah reserver tanki ah khut atanga solar pump a hmunpui atang khanin tui a khawh chhuak chho tha em a hawng tha em tih kha kan han finfiah dawn a ni chuan hemi reserver tanki hi-- aw litar singthum sanga dawng a ni a a lian tha viau mai tui dah khawl na tanky pawh. Umm. Eh. A thim deuh hlek a nih hi mawle. Hmuh theih maw. Hian. Chu ta. Chu ta hrang chuan in tlang sang tak mai ah. Ni zum chakna hmanga tui pump chho chu ti hian Piler tlang sanga helai reservoir tanki ah hian a haw a khawh lut ta zun khawp mai ni. A khawh chak khawp mai hei. Tanki hi hetiang a haw tha nih chuanin kar lova a khat liam mai dawn a. Ih tunah hian darin zat nge vawinia tui pump hi a tluang khawp. mai a, ni ni a eng tha a, ni zung a tha a ti hian hemi reserver tanky ah hianin vawinia tui pump hi ih a tluan a a haw that kha chuanin a leng dawn lo chuan he reserver tanky atang hianin khutah tanky lianah pu zuia tanky lian pui mai litre a nuaih thum bawr vel lengah khuanin-- umm an stock tha dawn a hei hi nakinah khu mi tengti khu ihh nakinah tui pump theih loh hunah ihh khawtlang mipuia sem chhuah leh tur atan khanin tui kha dah khawl na tha tak mai pilar ah hianin tengki lian pui pui mai a awm a. U Siamteng zan nge ni khah? Engti hi? Panga nia, panga kan nei a, pathum hi tunah hian kan hmang mek a. Aw aw, a nih chu. E, Tengki, pathum a khah chuanin khawtlang mipui chu kum tluanin tui chu hniang hnar viau lo maw? Hniang hnar lo thei lo. Ih, tuna kan sem ang, kar khata, litre sang khat ang pawh hian. Kan dawng reng thei ang. Aw. Anih chu.